Egbea me kɔ amli ma va nua dzi. Wogayɔna be gbetsewu. Gbetsewu. Axebu medo axebu megbe o. Be amedzro xɔsetɔ ya be wole tsɔtsi wa. Nu ya le ɖo wo si lo. Ye wogblɔna kɔ gbla kɔ amewo dza ye ko be gbɔgbɔ kɔkɔe dze edzi. Wole aɖe ye do nua ya. Ele ɖe wo si. Ok. Wodze tsɔtsi ya ko ne wotɔ nui kɔa nuke wogblɔ be ne wɔ kɔ ele wɔ ge.

Eɖe ku mi do wezɔ nɔ kava kava ca tivi dzi. Eye wo mexɔ wezɔ na mi. Eye medo gbe ne enukpɔlawo keke le xixe kɔnea dzi. Enye woyɔna be tɔgbe Azuma, Amenetiagbe, Triple Seven Nine International, tɔgbe eŋɔ nye ma lɔ tso agɔtime. kpetɔe eye nye ƒe nɔƒe ga le klikɔ xɔ me lota kɔ ŋkɔ nye ma ta egba mi ga va ɖo gbɔ abe ale ne fia ŋu mi ŋtsɔa mi kpɔ be mia mia ƒe nukpɔla hã wo srɔ nu gbogbo le me ta egba hã mi ga va gbɔ. be nàfia mí nu ɖeka eve alo nake tso amagbewo kple ŋusẽ viɖe viɖewo gbɔ ta eya ta ko míva gbɔwò la ta nu ya mekpɔ be èɖo nuwo ɖe kplɔ dzi eya ta mí mí míadze egɔme nɔ ƒe ma. Yoo, gbã ne míadze egɔmea? Ame aɖewo le ne wowɔ amea, mewɔna dɔ na wo. Gake medi be mafia nu ɖeka. Nu yi medi be mafia nye be, nenye be le tsi, le tsia wu nu ye mídze egɔme abe le tsia me ŋkeke gbãtɔ, kaka woada asi ne le tsia me ŋkeke wuiatɔ̃a, Amea dzi glas, biya glas, aku tsi ɖe eme, aku dze kɔ ɖe eme, salt, afia dɔŋti, lemɔn, ne lã me ɖe vea, afia ɖeka kɔ ɖe eme. Edzea ne sugbɔ akɔe da ɖe anyi abe miti ame blatɔ̃ nene, thirty minutes. Ko ayɔ ame ɖe be nekɔ sia kɔ ɖe asi dzi nɛ. Vɔ nu ya no bono wɔe zã amewo wɔnɛ elabe mawɔe vɔ agaklɔ asii o. Ne ewɔe woakɔ ɖe edzi, eɖewo edzia menyi na vɔ gakea woakɔ ɖe edzi nɔ asɔ klɔe kekekekeŋ ne eklɔe vɔ kɔa Ali asi asia ŋuti amla anyi, enu ake hafi aklɔ asi. Ne ewɔ nu ma la, aƒu alɔ kɔ. Ne ka asi ama ɖe sia ɖe ŋutia, awɔ dɔ. Ya dze be makɔ ya nagbã, hafi manɔ ame afia. Yoo, nu yi ke medzi be mafia Le egbea me ŋkekea mea, medi be maƒo nu tso Amasia ŋuti. Ye míawo katã míenye be woyɔnɛ be atsa. Nye ame eve tsa ya. Ati ya me gɔme kea, edana dɔ wu blatɔ. blatɔ̃. Tete, ne eku atsi ya me gɔme ke ye efli wluwluwlui ne eshɛ oƒu ekɔ ɖo zo dzi ko ye edzi enu ʋeʋewo, sikɔni, pepre, ayo, yiku, etso, gumetaku sɔ kɔ ɖe edzi ye eɖe wofiɛ nyuiɖe. Ne eku tsi Atikea megbɔ susu mee edze akusia ɖa. Ne kusi abe lita woame atɔ̃a, edze be ne efie kakakaka esia nezu lita woame etɔ̃ ne nàsɔe kɔ da ɖe anyi. Ne fa, ne fɔ ŋdi koa anu kɔŋkɔ ɖeka, kɔŋkɔ vi ko kɔ nu nasɔ ɖa bia ɖeka, fiẽnyime ɖeka. Edana Edɔ sugbɔ, enana be míame ŋu kawa wowɔna dɔ ɖe ɖoɖo nu. Ye ne nye nusu ne le nu ma nu tse la, anɔ nusu me aƒu ali me le ase nyuie ɖe. Ẽ, ewɔnɛ be ewɔa ame yi wɔna akpasese dɔ, tukaɖa dɔ, ne wòtrɔ me ɖo koa, ne nu kɔŋkɔ vi ɖeka ne mlɔ anyia, Akpɔ be yi le nyɔɛ ɖe. Nyɔnu yi ke ne have period alo edo le aƒeme ko eŋua me vana nyɔɛ ɖe oa? Ne ele atike ma zã la, eŋua ala va ɖe ɖoɖo nu. Ye nye atsa ƒe amakpa. Le, le gɔmedzedzea efia be, be ne dzunua, dzunu enu ŋu ye woyina gbãtɔ alo. So dzinua me gɔmedzedze va ɖe asi ne eƒe memama ke nye wuiatɔ̃a ye loo la wɔ edze ƒe numa kɔa efia be eɖe asi.

Nia woɖi wo ŋsa be so ŋbia na eƒe ahaha me dro ŋu nu. Ebe kɔ so eɖi ama ŋu nie. Enu ena eya papa ka. Etɔgbi mi mi yi ɖe ŋgɔ. Yo. Ewa abe me gblɔ atsa tɔ ya va yi vɔ. E nu ɖeka me dzi be ma kɔ na tso nu ya tsia, atsa ƒe sese ya. Adzi atsa eke se. meʋu woame adre. Seven. Okay. Adzie yi ke ʋu woame adre. Asɔ kpe ɖe ya dzi asɔ etɔ tsi. Black powder. Ne esɔ etɔ tsi vɔa, adzi nugo vi ɖe woanɔ eme nɔ. Ne fɔn dzi le tsi vɔ edza do yi ɖe dɔ me o, store me yeo, fika yeo, akɔ aɖe tɔɛ Awa ɖe pɛɛ, pɛɛ, pɛɛ, pɛɛ, ato ɖe dzi, ato ɖe anyigba. Afi sia afi ke ayi la, akpɔ ɖe agbe le fi ma. Asigbe yewò, fike gbenye ayi kɔa, ako nua va tsa. akɔ nu kɔkɔe agbɔ vɛ. Okay. Ɛɛ, ame yiwo ke agblɔ be manyɔ na wò wa, wozua atsa maklɛmaklɛ, woma, wo, wotɔ manyɔ na wo. Mm. Vɔ na ame ɖe be ne nyɔ na wò kɔ ya tsa ko nua ba tsa. Okay. Okay. Eya nye atsa tɔ. Nti e, e, e, ebusia, ebiabawe, evapatsem se

Wodi Sire ebe fi nu, ɔnu su edi Sire ebe be fi. Nti sa diwe upe bi na uye nia papa crea adie nyina ebe kɔsu ama o fefefe. Tɔgbi, mi zɔ na mu. Yo, ama ya ɖe, mi yɔ ne be dame la su ŋgɔ. Dame la su ŋgɔ. Ame ɖewo ga yɔ ne be dame la dzo ŋgɔ. Ama sese wonye. Edɔ yiwo wowɔna nye be ne edzi ama ya ɖeɖe zã ko ye edzi atakua akpa ɖeka blibo kɔ da ɖe edzi ye esɔ tɔ ti ye ti ma le asi le enu le aha mea ne ame ɖe ɖo nu ɖe ŋti woa edze amea ŋtɔ dzi. Ne ame ɖe yɔ ŋɔli de wòa, ŋɔlia va wu ya ŋutɔ. Ama ya, eƒe tsila ɖe le asinye. Vɔ tsila ma nyemafiɛ le emɔa dzi o. Ne ame ɖe dzi tsila ya be mawɔ na yea, mawɔ tsila ne fike wole makɔ ɖo ɖe. alo mafie wòawɔe, ne wòazẽ, ne wòakpɔ be xexea mea, Mawu kɔ nuwo wu la, gake eɖe kɔ fia ame ɖewo. Lɔ. Okay. Yo, nti eh, eh, ye, ye papa tsɔe se ɔsi ahabawea ekura nunu ɔwɔ nishila ewɔ hɔ.

free nti yɛ kɔ yi nu abe mekpɔ ama ɖe hã rafia mm. mia wu eya nu gbɔ ko ne mia va amega gbɔ ha ama ya mhm. mia ne be mia mia ne be wɔke wɔke enya ma ɖe yi ke Ne ame ɖe le fiakɔ be gbɔgbɔ me so me dzi le wɔ gbakpakpakpa alo dzi nɔ vɔ kɔa, wo ya va ku eɖu. Eɖu ya ke wokɔ nɔ tu da ma, black powder, eɖu tɔa, eɖu kɔ gan powder eɖu ameyibɔ tɔ wɔa, kɔ na ku kɔ ɖe ama ya me. Ko naŋe, ko nasɔ de nu me naɖui. Aleke dzia le dɔ wɔ kpakpakpa ele atɔ zi ɖeka? Alo dzi le edzia le fu ɖe nɔ wa ne ekpɔ be ame ame ɖevi metsi wa miaɖui kple ali lɔ. Ke ke gbɔ gbɔhɛtɔwo hã woata nu. Gbɔhɛtɔ kɔ tsɛ woganyɔ nɔ adzi enu ya zã woatɔe woafia metsi woadzi aŋlɔ sabala.

ɔhawo nu. E woɖe ye yetsɔa ye ŋu tia wa ye ŋusẽ efia be so esi ye ni ma ti ye yetsɔa ye ŋusẽ ma ye ba na afi ɔɖi ye ewie ewa ahasi. Eyi vi totro menya humanɔnɔ o. Menya yeƒe kpɔkplɔ ke yeƒe seawoe gaɖo.

Egbea ame kɔ amlima va nua dzi. Ɛhɛn. Amlima. Ɛɛ, eh, amlima ya. Mhm. Ɔga yɔna be gbetsewu. Gbetsewu. Exebu medo axebu megbe o. Ok, gɔmesese aɖe ɖo le nu ya ŋu. Egbetsewua gɔme nye be le egbe yi ke woagblɔ nɔ edze be nase. Ne be sese tsɛ no sa gbedo la ɖe ŋtsɛ o. Ne be yi kpɔ dziku wo le kuku ɖe nɔ egbe be ma sɔ gura ame le ne va wo ya gba ase ne. Eye gbe tsɛ wua. Exe bu be do axe bu be gbɔ la. Ete anuma anase Aɖi ya ɛ kura yɛ pɔpɛ yi ɔ se yɛ fɛ nu gbe cɛ wu. Cɛ se se wo se wo wo mu yɛ dru kura ana se wa sun ti a sem. Ana wa se mu yɛ din. O bi wɔ wa bɛ ti mi a kasa cɛ wa wo bɛ ti. Se wo se wo ŋu ɔ din cɛ bibi a o bi wɔ wa ɔ cɛ ŋu se na ne na na nu mu kan. Se ɛ ɛ ɔ mu ɔ mu kan bɛ bi. Wo di ɛ mɛ ka yi mi ka ya mi di bɛ tu ju a di a ma ɔ. Ehɛn yɛ se amɛga ni amɛga shi a Exɔ ena ye ŋu amegã xoxo sa ena nana eye tsre he tɔgbi mi mi yi ɖe ŋu. Vodzu ɖewo le wo me to me tri wo me sea nu o. Ayɔ vodzu abu ɖe ɖe ate ŋu tse o. He ne kɔ aɖe tɔ nu ya ne yɔ vodzu adze be ne ŋu le gu me. Mi gbugbɔ ne ale. Enuyea adze agbagba dzi nye mele fia ge ɔvɔ ne be mawɔe na yea. Mi dzi na akpa fia xevi ko ne be akpa fia amewo nɔ yɔ be sɔfo kɔme he eke ʋu ƒo ye mi kɔ bla na ʋɔdua. Akpa fia be yi me sɔ na tu ɖe abɔ ye na degbe vɔ yi me la ma yi me la me da mi wu.

Tumi bi wɔ wae bru tumi bi su na woni na kasa wa kasa tsire nu na fe wa ye din he. Ta ɖe nu ya kasi wa ame yɔ nɔ mia ble fia be amedzro xɔsetɔ ya be yɔ le tsɔtsi wa nu ya le ɖo wo si lo yɔ gbɔna kɔ gbla kɔ ame yɔ dza ye ko be gbɔgbɔ kɔkɔe dze dzi wo la ɖe ye do enua ya ele ɖe wo si.

Mi me ɖana asi le ŋtsi na wo. Alaba agbe nɔnɔ me le wo si o. Ka eta ko mi ɖe na kɔ wɔ ne nɔ wo ya. Yɔ nɔ agbeɛ. Fu la ŋtɔ ke nya mli ma. Ye ke. Ŋti na. Bele ka mi le gɛ va gɛ ɖe ma tsɔ nu ya nɔ ma gbe na tsi ya be ne ho le gɛ akɔ aho. Ebe gbe ɖeka mi vava ge nagblẽ na atia be ne ho. Aho aho. Eh. Ne metɔ nu ya nu. Mm. Mawu. Eya eh, mi mi wo tege kpɔ. Mm. Eh, ne ŋkeke aɖo dzi kpɔ. Yo nti ye nye papa ye papa kyerɛ sɛ aɖi ekre mpe pii nu ɔmo di ni te pɛ ɛna ɛyɛ edwuma nu ɛdi ɛma wo because wo wo ehu sɛ nkorɔfo bi wɔ hɔ a. ɔmɔ ya ɖaɖa fɔ ni sisi fuɔ o ɖe ni nyi na ma wɔ ma ni ya sese ɔmɔ fa nyɛ nu enu na ɔmɔ ɖe yɛ enti sɛ wa wo pɛ fu wa ni a dzi sɛ wo fɔ ɔ nu a kasa na a fɛ ju mɛ ɖiɛ wo ŋu nyi na ɔ ɖia ma ɔ ɔ ɔ nim faa sɛ asɔfo bebli wɔ wa. Ta enua ele nebe yeaxɔe ya nakpɔ vɔa nebe yeaxɔe ya medzia kpɔ ameke ƒomevie nye hafi makɔe nao nye medzia ɖi ga ke dza kɔ na ŋtakɔ makɔ nuya nao. Edze be maɖa ŋku vi ɖe dziwò nyuie ɖe, elabe nu ya ne le gbugbɔ ne mele keke abre tsi kura, nuke le nuke le fu ɖe ne anɔ ge abɔe ne? Agblẽ ne be nu ya nu ya le wɔwɔ ya, me na o fɔ ɖe se la tsɛ nɔ nua ɖo la tsɛ. Eze me ɖa ɖe. Ne egbe ke gbe mi ge ɖe kpɔtɔe mi akpɔe. Eƒe ŋuwo ya le asinye.

wa djɔɛ mu ehun ni ƒa ba ya wu yɛ ansa na wɔ ɖia ma wa ɖia ma wo bikɔs sa aɖe woe wo be tinya tina gana ha aka tsro aka sa tsro wu bi ewɔ uk se a kodjo yi me hu wɔ uk atari wɛ na wo shɛ wɛ na wo yɛ wɛ na wo yɛ o mama wo tri dais nya ma be ɖa ni se nya ma be ye se sa ɖi wɛ ewɔ tu mi paa enu ti se wo be djia

Ɔ be shɔ wa juim we hun se wo wo yɛ ni papa pa ana se unye ni papa pa ansa na ɔdi ama wa ɔdi ama wa ok tɔgbi me be ma bia mm so amli ma nti a amli ma ŋu enye ya enye ya me le ga e e me le uk wo hã ne le ghana leke leke me ɔga fia akpɔ nu ya le le gbɔ o ne le uk ya le nu ya dzi be ma wɔ nu ya na yi. Mm -hmm. Mi le gbɔ ga awɔ ɖe wa post nu ya ɖo ɖe. Mm. Sumɔgli na ɖe ke me le mo. Okay. Wa nye be no post fe jo wa kpɔ be nu gbegble ɖe ke le mo. Amasi o ko le me. Ma post ɖo ɖo. Vɔ ne le UK ye nu tete me le nti wo wa. Ma be so ga ra ma to re ni a gblo nya re wa gbe nti. Na na me le UK fly. Ye yo ma. Mm -hmm. Ma be ne do nu ke ro ra. Mm -hmm. Ma du do nu ya.

Ye nye ha ba mo. Ok. Ok. Ame ɖe le TV dzi va TV dzia, ɖe va TV dzi be ya na na vo. Ɖe va TV dzi be mia tɔgbuiwo ƒe ŋkɔ me ga bu o. Gake ne ame ɖe ya le TV dzi, ye le nu gbegble wɔa, me ga kɔe sɔ kple ame sia ame o. Elabe kaba tsa TV ya. menye pastor eɖo tivia o hunɔ eɖo tivia ganye fia tamese me ka to gama agblɔ nya le nyateƒe dzi gake ne be ame ɖe ɖo tv station ko ne mega kpɔkpɔ menya ɖeke ku ɖe nu yɔ ŋuti wa enye tɔgba zuma nya ma ƒonu le ame ma tɔ yio Tanɔvia na ɖe ɖe wɔe ɖe teƒe. Evelia wò ŋutɔ nanɔ miaƒe ƒome me ekɔ ta me kɔ nyi ne ɖokuiwò. Kɔ nu sia nu yi ke wogblɔa ne wɔea atɔ ɖe teƒe. Te ŋu azu ma be yi dza tɔ vɔ ya yɔ yi ƒe togo nɔmba na amewo tse. Ne ame ɖewo le Togo alo le Ghana yɔm ese ŋkɔ nye ko aɖaka ɖe Togo tɔa dzi ko ase ŋkɔ nye. Nyɔtɔ hã. Nti ebusa e, ye papa etsɛ so ɔse enyo obi biara ɔbe ba TV su ene ye nipa papa. Ene nya wɔmu nsua ɔmu wɔ TV ni su nyina ene ye nipa bɔni. Ewiasi na yewɔ yewɔ nipa papa ena yewɔ nipa bɔni. Enu nti se obi

Sɛnea yɛ kaa nu nu enu ena ɔ se u yɛ ni pɛpɛpɛ. Hafi ɔ se ɔ wɔ zizia ɖi ɔ Togo namba enu nu ɔ pɛsɔ ɔ ɖi tu djua na a fe mu ma mu wɔ Togo area mu hɔ nu su a benefiti e ɖi efe mu eti yɛ yɛ yɛ yɛ bua pin ok tɔgbi via mi wɔ nu ɖesia ɖe vɔ ta a ta kɔ wo namba kɔ da li. Ne mi be mi yɔɛ le French me ne enye be e le afi bubue be ya yɔɛ kɔa zero zero.

thirty seven ninety nine seventy three. Miakɔe da ɖe edzi koa? Ko na amewo ŋutɔ le Togoa wonya leke wodze awɔe be womaƒo koɖa hafi woayɔ ko. Ne ege ɖe fi ma ase ŋkɔnye. Ŋkɔnye nye.